язылганнар инде эшләнгәннәр сез иллеләп шәхес инде безнең әзерләнде дидегез менә ә, ничектер менә башка милләт безнең инде үт күршеләребез белән башка ә, ниндидер аңлашылмау чалмаклары чыкканы юкмы юк андый нәрсә юк без, без бит ә, инде чын мәгънәдә бәхәссез кешеләрне сайлыйбыз чын дөрес иң кызыгы шунда ә, мәсәлән безнең бернинди дә төгәл принцип юк ирләр хатыннар галимнәр актерлар язучылар безнең һәрвакытта да ниндидер теге яңа кеше килеп чыга. Менә кабатланма кыса генә. Без бер ни теге баш бар теге язучыларны алабыз яки бар теге галимнәрне генә алабыз дигән принциптан чыгып эш итмибез. Безнең төрлесе бара. Бер көн артист, икенче көнне язучы, өченче көнне галим, аннан соң хәрби ниндидер бер яки сәяси эшлекле һәм шулай итеп була кернә пакернә бар. Менә киләсе дүрт э, атнага без инде яңа роликларны әзерли башладык. Кем икәнлеген әйтмим. Э, Ләкин иң кызыгы шунда, шул ук ютубтагы мәсәлән роликлар чыккан саен комментарийлар килә һәм комментарийларның абсолют күпчелеге уңай кешеләр игътибар итәләр кызыксыналар кайберәүләр чыннан да бу шәхес турында бернәрсә белмәгән идем дип турыдан туры язалар Һәм, димәк, бу безнең эшебез ниндидер файда китерә дип саныйм мин. Ә безнең хәзер менә радио тыңлаучыларыбыз менә шундый шәхесләребез онтылган бит. Шулар турында беләсе иде, болар турында беләсе иде дип сезгә тәкъдим җиткерсәләр, җиткерергә теләсәләр, кабул итәсегез аларны? Монда шунысын да әйтергә кирәк. Шәхесләребез күп. Төрле өлкәләрдә. Бер, мәсәлән, шул бер әдәбият өлкәсен алсак та, безгә озак вакытка җитәр иде язучылар турында сөйләү, дәйме? Ләкин без әйткәнемчә төрлелек принцибына таянып эш итәбез. Һәм э, монда инде тәкъдимнәрне кабул итәбез. Ләкин э, бу әле чын мәгънәдә теге саф пропаганда яки агарту эше генә түгел. Монда бит әле татар телен дә онытмаска кирәк. Монда татар теленең э, зарурлыгы, кирәклеге, әһәмияте беренче планда тора. Шуңа күрә без, бәлки, күбрәк башта билгерәк, билгеле булган шәхесләр турында сөйләргә тырышабыз. Теге билгесезләрне күтәреп түгел, ә күбрәк безгә таныш булган шәхесләр. Менә без башлап җибәрдек, мәсәлән, Бакый Урманчылардан, Габдулла Тукай, Әлфия Афзалова, Илһам Шакиров, Алимҗан Ибраһимовлардан, әйеме? Димәк, безнең зур-зур дәрәҗәле шәхесләребез, тарихыбызда зур урын алып тора торган шәхесләребездән. Ә, менә теге Әлбәттә, алар ул алар чорында башка шәхесләр дә булган бит. Ләкин аларны без әле, әлбәттә, алар турында да сөйләрбез дип өметләнәм, ләкин алар әлегә көтеп торалар. Менә бераз гына эшегезнең спецификасын әйтсәгез иде, Искәндәр әфәнде. Менә бу шәхесләр, мисал өчен, Бакый ага Урман җаены. Ни өчен ул менә олуг ылпат шәхес, ни өчен ул безнең милләтебезне яраткан, ничә хезмәт иткән, аның энергетикасы менә ничек тәэсир иткән безнең милләтебезгә, менә бу яклары искә алынамы сезнең бу хезмәтләрегездә? Ну, Фаил, 5 минут эчендә әллә нәрсәне сөйләп бетереп булмый инде. Э, ләкин без тагын бер нәрсәгә игътибар итәргә тырышабыз. Э, шәхес турында сөйләгәндә, э, аны аның иң уңай һәм иң безнең өчен әһәмиятле якларын яктыртырга тырышабыз. Һәм кайвакыт кыстырып җибәрәбез теге Ах, бу нәрсә? Менә, менә, менә шундый нәрсә Шуның- дигән. Минем сорау шул диде. Татарча әйтсәк, Әйе, изюминка. Әйе, әйе, әйе. Вот. Татарча безнеңчә Әйе, әйе, әйтсәк. әйе. Менә шул, э, мәсәлән, аннан да шундый килә, э, ниләр, э, гаҗәп сүзләр ишетергә туры килә. Кайберәүләр әйтер, ах, мин моны белмәгән икән. Менә, менә. Менә мин моны ишетмәгән икән. Менә Бакый Урманчы 12 телдә сөйләшкән икән. Менә ул төрмәдә утырган икән. Менә Фуат Мансуров атаклы Дирижер альпинист та булган икән, әллә нинди җиде меңлек тауларга ничә тапкыр менгән икән дип әйм. Яисә шундый шундый шундый менә фактларны китергә тырышабыз. Мәрҗәни Сабантуй батыры булган икән дип әйм. Һәм башка башка нәрсәләр килеп чыга. Ул үзенә күрә бер теге кечкенә генә импульс. Кабатланмас шундый. Менә нинди шәхес.
Менә ул бит Шул бик күп төрле шәхес булган. Ул теге йомылып кара шул нәрсәсен нишләп утырмаган, әйми эшләп утырмаган. Үзенчәлеге. Аның үзенчәлеге бар. Аның үзенең үзенә җәлеп итә торган ягы бар дигән нәрсә. Яни аның безнең телдә бик туры килмидер дин инде ул. Салты ягына салам кыстырып җибәрү дип әйтәләр бугай. Болай салам кыстыру түгел инде бу. Монда печән кыстыру. Бу үзенә күрә теге методик шундый бер нәрсә. Җәлеп итү методикасы әйме кешеләрне. Кызганычка каршы безгә дигән вакыт тәмамланды, Искәндәр әфәнде. Инде радио тыңлаучыларыбызга менә конкрет планнарыгыз, эшчәнлегегез турында тагын бер таныштырып, саубуллашу сүзегезне әйтсәгез. Безнең планнарыбыз шактый күп. Институтның без әле бары тик бер проект турында гына сөйләштек. Безнең институтның әле бит басма китап проектлары да җитәрлек. Безнең әле электрон энциклопедия проекты да бик матур иттереп эшләп килә һәм аның перспективалары бай дип саныйм мин. Киләчәктә гомумән безнең татар дөньясы белән кызыксыну артсын иде безнең тамашачылар арасында. Татар шәхесләре белән кызыксыну Шәхес белән кызыксынсаң, шәхес тормышын, эшчәнлеген өйрәнсәң, үзенә күрә күңелеңдә милләтеңә, гомумән, тарихыңа, мәдәниятеңә ихтирам арта дип саныйм мин. Менә белем, белем белән башлаган идек, белем иң әһәмиятлесе дип, кеше белемгә омтылырга тиеш һәм бары тик заяга, бушка уздырырга тиеш түгел тормышын дип саныйм мин. Менә шуңа күрә белем арттыру бөтен кешегә дә файдалы.